Sou, an hei wier mer bei enger weiderer Folg vu Let's Play LA Noire. Mir sinn elo bei der Kevenance Bau komm, d'Stamm wou onse verschwonnene Mann, den Adrian Black, Stammgaascht war, an hien kënnt ons anscheinend. Hie gesäit. Hie gesäit aus wéi de Viischte, den. Ah merde, Numm fält mer net méi an. Egal, e gesäit aus wéi e Schauspiller, wou ech kennen. Esou, ech géing soen, ech schwätze mat direkt mam Barkeeper. Déi kennen jo
d'Leit.
Ah, de Schaff Collis sëtzt also hei. Hallo.

That's the best I can do. Pfft, doesn't add up, Morgan. Your excuses don't help. Let's see how you enjoy the LAPD taking an interest in your life.
You want my opinion?
You tell Morgan. I say he's lying and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's gotta go back there sometime.
Ech weess net, wat mer do hätte kéinten anescht do maachen, ganz éierlech. Wann Dir vläicht eng Anung hutt, da kënnt Der et mer hiroesch drënnerschreiwen, da wär ech déck frou. Sou, a wéi et ausgesäit wäert mer hie lo e bësse verfollegen. A lass géing ech soen.
He sure left his drink in a hurry.

Well lo geet et erëm. Däerf däerf een net ze no kommen. Ass e bëssen mee et lasst Rockstar, ass e bëssen GTA Style. Oh mais es rennt mer dran. Ah that's it we're spotted back off Ah back off putain. Ah ok et ass net geschoss ok dann ass gutt.

fir de Computer ausgëtt. Dat gëtt richteg gäil. Da war wäert ech och wahrscheinlech esou méi laangen online Let's Play maachen. Oh, net ze no. Net ze no, net ze no. Mir hunn Zäit.
Where are you taking us, Mister Morgan?
Ja, wéi der bréngs de eis? Ok, mir schéngen ukomm ze sinn. Ok.

Sou, da géing ech soen, da kucke mer emol eng Kéier bei deem laanscht.
All right, let's pay our friend a visit, see if he's mistaken. Ech hat d'Gefill, dass hien eppes mat der ze dinn huet. Eent bis véier. Hei wäerte mer dann eent hunn an hei mat zwee. Okay.
Who the hell is that? Will you relax? Jesus, Adrian, I told you, we're in the clear. I'll get it.
Ups. Ah, shit.
It's over, Morgan. Mister Black? LAPD, give yourself up now! I knew it!
Phelps, go after him. Ah, natierlech.
Wess dat do e Vollgasidiot geet zanter säin décke Verarsche, gell? Deen do huet säin eegenen Doud virgetäuscht. Dee wollt warscheinlech mat senger Miez do verschwannen. E kleng Aschtrudel, zack, a weider.

Mä léiwe Captain, wat gëtt dann als nächste Fall? Sinn ech mol gespaant. Ah, hei si lo mol ons Statistics zum Schluss, de Driver's Seat, mir hunn null, null, null. Wow, wat? Frank Morgan hätte bei härterer Befragung méi iwwer Adrian Black ausgesat. Okay, okay. Herunterladbaren Inhalt iwwerspringen.

No, Sergeant. Cole is right. I'm going to stop playing games and join a rifle company and fight the real enemy.
Do huet en sech vläicht fir dat Falscht entscheet. A mir sinn um Wee fir bei den nächste Fall. An iergendwéi

Yeah I'm thinking of moving up to a forty five I wanna put em down one round. Ok Fahrerflucht hun e gesin e rouden Auto typsch mat engem weissen Hiem ok wat mer jo natierlech am richtegen Eck gesin hun dowéinst a wärt mer dat e bëssen ausserhalb halen wat schon elo grad hun mer elo den Dings da iwwersprong ass et hei ah egal mir fueren emol einfach weider wéi et ass.

Ok dat soten dat wëtschen un sech net gudd op mäin mäi Falldéngens raus wierken an ech fannen irgendwie d'Wieder net dat geet mer schon direkt op de Sou. So hei vir schéngt lass mir maan e coolen Optrëtt so zack dat war natierlech erem mega gäil Racecafé um 5 Auer moies. Do läit eis Läich. Fuck ell, ech sinn esou sat mat där Stad hei. Iwwerall sinn nëmme Gangsteren an Aarschlächer. Kee minn eng Fra an e Barkeeper.
Koch Phelps, Traffic, What have we got?

D'Man hei um Arm. Ok. Schéngt net weider wichteg ze sinn. Kucken mer ons mol d'Jackett un. Nee, net erëm den Arm. Scheisse, nee, et geet zréck. Sou, kucken mer eis d'Jackett un. Doe mer dann hei Lester Pattinson, ok. Weis, männlech, ok sou. We can notify next of kin. An normal Suen, jo ok. Kënne mer erëm apaken. Kuck net esou an d'Lut, wéi wann dech et géing interesséieren. Ah merde, jo du kanns nemmi kucken.

Also ech muss soen, déi Leit déi si sou detailléiert aus, och gesiit der, gell. Ech hätt se net fir méiglech gehalen. An deenen neie Spiller gesäit een dat jo mol an, esou, gell. Do ass och näischt Interessantes. Kucken mer ons mol d'Gesiit un. Okay, ma do hu mer dann alles gekuckt elo.

Ok et ass een Auto mat enger kühler Figur a mir lafen an déi falsch Richtung. Kucken mer ons mol dat hei un.
Body travelled a good 20 feet.
20 feet si 6 Meter, ok gutt ze wëssen.

So the driver managed to brake before the impact. Da verstinn ech net wéi en op der Plaz dout war, wann en awer nach virdru konnt zum Deel bremsen. Ok, do ass ronderun näischt méi. Ech ginn esou nach kucken, ob mer hei nach. It's all yours, Detective. Nee, ech schwätzen net direkt mat iech. Ech muss nach, d'Musek ass nach am Gaang ze spillen, ech muss nach e bëssen no Hinweisen hei kucken.

Ah, hien ass een, dee vu mat Common Tricker schafft. Gutt ze wëssen. Sinn mol gespannt, ob mer hie wäerte kenneléieren hei am Spill. Ah, ech muss emol nach telefonéieren hei. E schéngt jo een vum Telefon ze sinn. Deen ass hei.
Operator, give me R&I.

Just a moment, Detective. Only one possible make on that license, registered to a William Shelton, William Shelton. 738 West Temple Street. Thanks.
Ok. Et schéngt esou wéi wa mer déi verdächteg Persoun fonnt hätten. Sou, an ech géing soen, mir maachen dann hei och emol eng kleng Paischen an da gesi mer ons bei der nächster Folg erëm hei bei Let's Play LA Noire. Merci fir d'Nokucken a vergiesst net z'abonnéieren an e Like ze ginn. Bis nächst Kéier, ciao!